Gyzym, iş diýip bizden uzaklaşdyň gitdiň. Düşünýän, şäherdir. Ýöne soňky döwür ejeň ýagdaýlaram agyrlaşýar. Gowusy, öýe gaýdyp, biziň ýanymyzda bolasaň gowy bolaýjak ýaly.
Alýo. Tapyldymy tagamçy kafe? Bolýa, salgysyny ugrat. Iş tapyldy, iş!
Salam.
Salam. Iş üçin gelen siz dämi? Hawa, bu hälli jaň edilen bolmaly. Hawa, aýtdylar.
Öň kuhn işlerine tejribäňiz bar dämi? Hawa, özüm ýaňy ýakynda daşary ýurtdan geldim. Okuwdan daşaram Kuhnýalarda, kafe-restoranlarda işläpdim. Hä, bolýar.
Ýörüň onda. Men işgärlere iş alamda iki gün ýaly wagt berýän. Işleýşini görýän. Senem başda iş alamda kuhnýa kömekçi hökmünde bellän. Düşündim, bolýar. Mekan, Bu gün otuz adamlyk banket bir sagat öňe süýşürildi-de. Hä, şeýlemi?
Bäh, onda men işgärleri gyssaýyn. Ä, näme, Bulam täze gelen işgär. Sen muňa täze eşiklerini ber, iş bilen tanyşdyr, menem işgärlerimiň taýyny çalyşaý. Bolýamy? Oho.
Senem görmek bar ekeneýa bu ýerlerde. At basmajak ýerine muň basýa. Hany seň ular zolaň badyla. Daşary ýurt okuw planlaňam bolmadymy? Ýyllar geçdi-de üýtgemäsiň-ow Leýla, hä? Ýok, üýtgedim.
Sen özüňe seret, maňa seret. Sen nirede, men nirede? Asyl-a bu ýerler senlik däl. Ýöne garaş.
Adam hemme zadada birden ýetenokmy? Şu dereje işe zar bolsaň ine eşikleň. Meňkä aýtmak, galanam özüň gör. Garaş intek sen. Taýsy mellikmi dälmi ony saňa wagt görkezer.
Isläp gelmändim bu dünýä Dertler biraz agyr degýä Näçeek durmuş dowam edýä Elimiz Sen näme gelýäň dem almaklyk ýaşamak däl Ýetilmedi arzuwym kän Düýn eýlendim bu gün ýerden Ömür gysga wagtym amma. Mekan soňky edýär gaýynabada gyzyl ýüzüme urlanypdyrsoň. Kime urlasyn ony?
Bir ýerde aýryp goýup bolaýmasyn? Ýok, ol hemişe ýanyna göterýär. Iş edende-de ýanyna alýardy. Ogurlananyny sizden çekilip maňa aýdyp beräý diýipdim. Wah.
Hany işgärler hemmäňiz toplanyň. Şu taýda bir ýüzük ogurlanypdyr. Belki ýiten bolmagym ahmal. Belkem araňyzdan biri alandyr. Eger-de içiňizden biri alan bolsa, meseläni pursatçylyk ula ýazmansoň, kim alanym bolsa, hiç kime bildirtmän maňa getirip bermeli. Aýtdym-a, şef şundadyr diýip. Şu ýiten ýüzük däl, şul serediň hany aýdypdyr-a. Öö, täjikçägem aýdypdyr-a. Wiý, şol-al aýdypdyr-a. Öö, oňam aýdypdyr-a täjikçägem. Şu ýiten ýüzük däl, şul serediň hany aýdypdyr-a. Wiý, şol-al aýdypdyr-a. Öö, oňam aýdypdyr-a täjikçägem. Men şu kafeýiň menjeri, her işgärlere jogap berýän. Bu taýyň işgärleri hersi bir ýerden gelen. Biz olaryň harakterlerini, asyl nähili adamdygyny. Tanap bilemsoň, her kime işem zerur, pulam zerur. Ýöne o puly işläp gazanmaly, ogurlap däl. Siziň näme diýjek bolýanyňyza men gowy düşündim. Ýöne men o ýüzi ogurlamadym. Belki bir meseläň bardyr? Belki ejeň-kakaňa pul gerekdir?
Men näl agyr ýagdaýa düşemde-de, ejem-kakama pul zerur bolsa-da men biriniň zadyny ogurlajak adam däl. Hüm, düşnükli.
Bara mesele şunda garaş. Gel gel.
Mümkin.
Haçandan bäri dakynýaň ol ýüzügi? Men hemişe barmagymdan aýramokdym. Diňe işe gelemde jübime salýan. Hüm, düşnükli.
Ýitenini haçan bildiň? Obedden soň başagaylykda bildim. Eý we. Bu meň oglummy?
Sen şu gün dowamynda şu öňlügi aýyrdyňmy? Wiý, hawa, namaza gidende aýyrdym. Diýmek, seň ýüzügiň alynmandyr. Seň öňlügiň täze işgäre berlipdir.
Leyli! How! Dur bir.
Şunuň uly başda öňlügi sen berdiň dä? Hawa.
Ogurlanan ýüzük şol öňlükden çykypdyr. Näbilgeşini edýäň? Ýo, men bilgeşini etmedim.
Ýene-de zorluk iýjekmi? Ne gözel gyz salan ýagdaýyna seret-o! Ana işden gidip barýar. Tar bolmandyr, göwnüňal bagşy diýýär.
Nowgül! Nowgül, dur-da, garaş diýýän! Nowgül, dur-da, garaş diýýän saňa! Sen näme üçin şu gün mekdepde Näçe gören goşgyň bolmaýtdyň? O seň goşgyň-da, meň goşgym. Men seni ýigrenýän içe süren gowy görmerin.

Mümkin başlyk. Gel. Bilmeýän başlyk. Düýnki gelen ýykyň sanawyny getir. Bra maňa. Ikinjidenem şu Didar bar-a meň ýanyma gelip gitsin-le. Bolýa başlyk, Didara da aýdar.
Gel. Mümkin başlyk, salowmaleýkim. Çagyrsana başlyk.

Maňa menýulary getirmeň özüm görüşdireýin. Özem aňarbaş menýulary bolsun bolýamy? Bole.
Diňe başlyk Nurynyň oglanlary gelip dur şuň ýalak ýük sorap durlar. Öňki ýükümiňem-ä doly puluny berenok bolsa Nurla ýük beräýelmi? Hiç zat berme. Öňki ýükünem satmadyk bolsa alyp gaýt. Onuň ýaly puluň wagtynda geçmeýän adam gerekýär-ow bize. Düşündim başlyk bolýa.

Bolýança. Alo. Sag joram. Gowmy ýagdaýlaň? Gurbanlyklaryň kabul bolsun. Hawa, hawa. Ýok, bu ýyl men edemok-a joram. Biraz çykdaýjylam köp boldy. Zat oglumyň okuwa berýänçä pulunam berip bilmen. Sowalga, ýanym bilen alyp gaýt. Nesip bolsa, nesip bolsa. Şu gün aşam bar ýene baş. Başyk. Gurluşanyň restoranym. Iň zowky bet menüden gurluşdum özüm.
Gurluşan bolsaň şony aýt men üstüne diýdar bilen etjekler restorana. Başyk bu zatlar nähili bolar? Men belledip gaýtdym aýe. Boldy beleden bolsa aýt men etmek kyn däl-ä. Men goýbersiz etdim. Öýde etjek gurbanlar. Men ara Restoranyň urganyk edip ýörsek, meň işgärlerimiňem öýünde sowalga puly ýok bolsa, ol meň içime batanok diýdim. Düşünmedim Laýbas. Ýaň Şekeriň telefonyny diňledim. Birlen gulaja turan diýme şunam Şekere bersene. Bolýa. Bolýa başlyk düşündim.
Men gurbanlygy öýde eder restoran etmek gerek däl oň üçin dogry dämi? Ýöne özüni gaýdyber diýipdi başlyk sot berip diýipdi. Bormy? Bolýa başlyk düşündim.
Eje azykýan gaýdamzokmaý? Jan oglum gaýdarys oglan. Gaty ajykdyňmy? Bir zatlar iýesim gelýär. Eje klas açsaň Gurbana ötýär biz edemzokmaý? Buýyl edemzok oglum gynanma bome indiki ýyl ederis nesip bolsa.